Where is the driver? My Naija driver don bring una ogbonge bishop news tori. My name na Nehi. And make I sharply yarn una some tori wey be say e just happen. The indigenous people of Biafran leader wey be Mazi Nnamdi Kanu don con- cancel the sit-down for house wey be say dem dey do for all the southeast state every Monday. As he come yarn, he say dem go dey observe every Monday as the economic equipment day wey be EED and na di tok-tok pesin of ipob wey be man powerful na im yarn dis tok on saturday august 5 2023. di nigerian association of resident doctors dem on saturday august 5 2023 don come announce say dem dey plan to start a no gree protest on wednesday august 9 2023 around dat kain 10am na im dem go start di protest say becos federal goment no gree answer dem wey dey present plenty problem dem wey be say dem dey face as federal government come threaten all the medical doctors dem say anybody wey no work dem no go pay am na only people dem wey be say dem work na im dem go fit pay. The Nigerian army don come out to come yarn eh, say dem dey ready o and dem stand gidigba to make sure say dem go defend and protect Nigerian democracy at all costs and na the chief of army staff wey be Lieutenant General Taoreed Lagbaja na im yarn dis talk o for the personal parade of officers of the executive commission council for inside Jaji Kaduna State on Saturday August 15. 2023. plenty truck drivers dem don come dey stranded for di road wey lead to niger republic to enta inside sokoto state e say because federal goment of nigeria don come block di border to enta inside niger republic as dem come dey yarn say afta wey dem don carry goods go deliver for inside niger republic to enta back inside nigeria don come be wahala and federal goment give dis order afta wey di niger army dem take over niger goment by force. 29 years old Lagos driver and also graduate of accountant wey im name be Jeremiah Adeniro Ikoloba police don come arrest am o say because im dey rob some of im female passengers dem and dem arrest am after when he go one shop for inside Ikoti area of Lagos state go buy something na so one of the girls dem wey be say im don rob before come recognize am wey make the girl come hala as people dey come gather come call Ikoloba police wey make dem come arrest am. My name is Adeniro Jeremiah. I'm 29 years old.

say na the barbing of hair wey be say im dey barb na im help am with im family take survive o during the asu strike as im come talk o say im dey very proud o to be a lecturer and also to be a barber. The Owerri Magistrate Court on Thursday, August 3, 2023, don come jail four suspects wey their name be Amarachi Nwodo, 39 years old, david ajoka twenty two years old chima nwandu forty three years old and osinachi okoro twenty two years old say because dem join body go force knack kpekus of fifteen years old girl wey make the girl kpekus come tear come scatter all the kpekus as family members dem come rush carry the girl go the umugume special hospital to treat her for inside owerri. di national drug law enforcement agency wey be ndla don come arrest one couple wey their name be mr kingsley eloze onyebuchi and mrs Eluzi Roselim Nonyelum after wey dem pretend dey say dem wan go treat theirself for inside India meanwhile na cocaine drug na im dem swallow wey dem wan go deliver and about 184 seed wey weigh about 3.322 kg and 100 gram na im be say dem swallow and the woman hide her own for inside her kpekus while the man come even swallow im own take put for inside belle na for inside the Murtala Muhammed International Airport Ikeja Lagos na im dem catch dem. nigeria road safety officer don come shocktalize after wey dem see one bus driver wey carry plenty people take full im bus as some people full the bus some other ones dey sit down on top the bus and some other ones dey sit down for inside the boot of the bus say because dem dey go burial wey provoke the road safety officer come dey ask the driver

after wey im support di gospel artist wey be testimony jaga come give am hundred million naira say because of di good god work wey be say im dey do for inside street dey help dey empower youth even families and widows dem and pipo dem wey be say dem no get papa and dem no get mama for inside nigeria. It's even the testimonies group that has won uh, awards or like three different times. Am I right?

one nigerian lady wey come out come talk say she wan set another new world record o to do the exotic dance athon as she wan dance for 130 hours she don come fall collapse o on top stage during wey be say she dey dance. dem don catch one lady wey be say dem almost beat her after she go pour hot water on top her senior sister as she come yarn say her senior sister dey always dey beat her dey treat her anyhow na im make her come provoke come go boil hot water come put small pepper inside come use her take pour her sister and this gbege happen for inside the mcc first gate

and make dem stop to dey lie to their citizens and also make dem stop all the corruption things wey dey happen for inside their country. We are not in support of coup d'etat. Before you create a unit to go against any attempt of coup d'etat, put your house in order. Stop lying to your electorates. Stop lying to your citizens. Stop looting the resources of your country. Stop corruption in your country. And then you can talk about anti, anti coup d'etat. di nigeria national women basketball team wey be di tigers on saturday august 50 2023 don win di final of di 2023 fiba women's afro basket tournament as dem come beat senegal 84 against 74. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.